Mae Aelod Seneddol Ynys Môn yn galw ar Aelodau'r Cynulliad i gynnal ambell sesiwn yn y Gogledd bob blwyddyn. Ugain mlynedd wedi y refferendwm ar ddatganoli, fe awgrymodd Albert Owen nad ydi pobl y Gogledd wedi hargyhoeddi bod hwn yn gynulliad ar gyfer Cymru gyfan. Mae hynny'n debygol o gymryd cryn amser eto, meddai. Wel, mi ges i air yn ngynharach ag un o Aelodau Cynulliad y Gogledd, Llŷr Gruffydd. Gan ofyn yn gyntaf am i ymateb i awgrym Albert Owen. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n eironig iawn bod 'na Aelod Seneddol o'r Blaid Lafur i bob pwrpas yn ceryddu Llywodraeth Llafur yng Nghymru am beidio gwneud digon dros Ogledd Cymru, oherwydd dyna yn ei hanfod yw'r cerydd yn y marn i. Yym, mae Albert Owen yn cwyno bod 'na ddim digon o lais i'r Gogledd, bod 'na ddim digon o fuddsoddiad ac yn y blaen. Wel, y rheswm am hynny yw nid oherwydd bod 'na Aelodau o'r Gogledd ddim yn codi'r materion yma, dyn ni'n teimlo fel 'sa ni'n neud dim byd ond hynny'n aml iawn, ond y ffaith nad yw Llywodraeth i blaid e yn gwneud rhywbeth am y peth, 'yn ni'n gwybod bod y penderfyniad i beidio symud ymlaen gyda'r Coleg Meddygol ym Mangor wedi cael ei wneud yn ddiweddar, 'yn ni'n gwybod bod 'na benderfyniad wedi bod i leoli y corff fydd yn rheoli trethi newydd sy'n cael ei greu Y bo hwnnw'n mynd i'r de, er bod 'na swyddfa dreth yn Wrecsam sydd yn cau a thri chant o swyddi yn fan'na, a bod y sgiliau gyda ni yng Ngogledd Cymru, ond y penderfyniad yw bod y ganolfan yn mynd i fod ryw ddeg milltir y tu allan i Gaerdydd. Felly, chimod, tra bod hi'n clywed neges o bosib bod angen i gyfarfodydd, bob hyn a hyn ddigwydd yn y gogledd, rhywbeth tokenistedd bydde hynny. Y broblem yn ei hanfod fan hyn yw nad oes ganddon ni Lywodraeth sydd yn cynrychioli Cymru gyfan. Hynny yw, o'r ateb yna, dwi'n dehongli bod chi'n teimlo y bydda dod i'r gogledd ddwy wythno dair y flwyddyn ddim yn gwneud llwchyn o wahaniaeth i'r sylw mae'r gogledd yn ei gael gan Lywodraeth Cymru. Wel, mae'n resyn nad yw Albert Owen yn dymuno gweld y Senedd San Steffan yn dod i Ogledd Cymru bob hyn a hyn. Yr un ydy'r ddadl, mae honno hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru. Mae e, drwy yn ceryddu ni, bron iawn yn ceryddu fe ei hunan, oherwydd, chimod, mae heddlua, gwasanaeth lles, mae amddiffyn, yn faterion sydd heb eu datganoli, ond am ryw reswm, dyw e ddim yn mynnu bod San Steffan yn yn symud lan i i Landudno ne' ne' rhywle felly i ga'l 'u cyfarfodydd bob hyn a hyn. Yym ac er gwybodeth i Albert Owen, a dwi'm yn honni bod 'na anwybodeth fan 'yn, ond ch'mo' ma' pwyllgore'r Cynulliad yn cyfarfod yn amal iawn mewn gwahanol ranne o Gymru. Yr wthnos nesa fydda i yn aelod o'r pwyllgor addysg sydd y- y- yn dod i Fae Colwyn ac felly ma' trio creu'r cysyniad 'ma nad o's 'na unrhyw ymwneud a a phobl mewn gwahanol rannau o o Gymru yn yn gamarweiniol, ond yr hyn sy'n Ond wedi dweud hynny, gamarweiniol ma'r hyn hefyd... ma' Albert Owen yn 'i ddweud, a a bod yn deg, fod 'na deimlad yn dal i fod, ar ôl ugain mlynedd o ddatganoli, fod Caerdydd yn bell ac nad ydi'r gogledd yn benodol yn cael digon o sylw. Dyna farn pobl y gogledd i raddau helaeth. A dwi'n cytuno. A, a chimod, dim ond y prynhawn 'ma fues i'n codi materion yn ymwneud â Chyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru. Y Llywodraeth Lafur fan hyn yn bwriadu cael gwared ar y Cynghorau Cymunedol, Cynghorau Iechyd Cymunedol, ac yn bwriadu creu corff, un corff cenedlaethol, yn lle rhai rhanbarthol lleol sydd ganddo ni fydd wrth gwrs wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Felly peidier Fe a pwyntio bys at bobl fel ni sydd yn cynrychioli'r gogledd ac yn trio'n gore i i i i wneud yn siŵr bod llais y gogledd yn cael ei glywed. Y man cychwyn i rhywun fel Albert Owen yw i ofyn i i Carwyn Jones, chimo, be mae hwnnw'n wneud achos fe yw'r un sydd yy yy yy â llywodraeth yn gwneud penderfyniade ac yn blaenoriaethu gwariant a lleoli sefydliade ac yn y blaen yy a a a dwi'n meddwl bod 'na ymdrech fan hyn hefyd Wel, naill ai ymdrech fwriadol i ddrysu rhwng y ddwy sefydliad wahanol, sef Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn dal y Llywodraeth i gyfri, yy, neu, wrth gwrs, dwi ddim yn gwybod y gwahaniaeth i hunan, os ydy hynny'n wir, wel, mae hynny'n destun gofid eithriadol. Llyr, diolch am y sgwrs.